a hmai ah rak luh ding ka rak in sawm hna music kha zangfah ten

Zangfahnak tein IZWF chairman kha biatawi chim ding in kan in sawm. Mitawi chimnak caanṭha ka hmuh caah lawmhnak tampi ka nei. Tuzan caan ah a rak ra khomi nu le pa, ununau nan dihlak cungah kan i lawm tuk hringhran. I atu i hika hmun i a dirmi hi pakhatnak ah atu IGYF nih kan neihmi hna ka mino an si i anmah nih tuzan can ah thil thuam dawhdawh he a kan hmuhsak te lai mah te kha van chim ta ka duh i tuzan caan i kan tuahmi hi thawngthanhnak zong kan theih kan theih cang lengmang bantuk in minung sunparnak le credit hmuhnak ca le nomh sawh nomheihnak sawh tuahmi si loin laitlang lei i kan kaltakmi kan ram kan khuatlang ṭhanchonak dingah tinhmi nei in lam kan cawh i fan kan kawlmi a si i tuzan caan i a rak rami vialte hi thazaang an rak kan chuahpimi le an kan bawmmi nan si caah kan lawm tuk hringhran thaizaan zong hi bantuk te hin kan peh rih lai tuzan lei caan ah tlamtling lomi thil tampi um ṭhutnak kong um siseh can program zong kan thok lai kan timi paruk kan ti ko nain kan i timhtuahmi kha a tlai deuh bak caah caan nih an kan date khawt i tlamtling lopi in atu zong hi nai cheu kan kal cang caah caan kan dommi si i zei kan ti hnga maw kan ngaithiam u law kan tlamtlin lonak thaizan cu hi nakin ṭhutdenh zong tlamtling do in hmunhma zong tlamtling do in timhtuahnak kan naih piak ko hna lai timi zong kha van chim ka duh tutan ah hlasak thiam kan sawmmi hna Kawlram, New Zealand in minung panga nih special an kan telpi. Hika hin Indi local in kan hlasak thiam hna le hika i kan bands a thiamthiam hna nih an kan telpi. Tutan ah kan ngaihchiat ngaimi Kawlram lei in siseh, Australia lei in siseh, kan hawidawt kan sawmi hna hika hmun ah tel kho ding in timhtuahnak he online zongah an min kan tar cangmi hna kha tuzan ah visa lei in tlam a tlin lo ruangah an kan telpi kho lo hi hna chung zongah bawipa tu nih hmailei tu ah lam on piak hna selaw hi bantuk in caan ṭha an kan sersiam piak ko nak hna ding ca zongah thlacamnak nei hna usih ti zong kha van chim ka duh tuzan caan ah nan dihlak cung kan alawm ṭuanvo ngeitu security lei siseh hika hmun ah Khuasak kan tuah khawhnak hnga ding caah ṭhutanh chiahnak lei in timhtuahnak lei in kapkip media lei in siseh hika hmun ah hall an kan hlantu Khrihfabu nan dihlak cungah Bawipa nih thluachuahnak an pe hna selaw hi kan tuahmi ṭhatnak hi kanmah minung sunparnak ca si loin Bawipa na sunparnak sau selaw kan ram kan kaltakmi kan khuathang ṭhanchonak ah a can khawhnak hnga ding ca zongah thlacamnak he thazaang kan pe cio ulaw tutan ah hika hmun ah pangpar zuarnak tete zong kan tuah a kam le kam ah mah zong kha an hnu zong ah anong ser an than te lai i hi pangpar kan zuar mi hi singer pawl kan sawm mi hna hi kanmah nih tangka phaisa in kan sawm kho hna lo mah te kha fan kan kawl piak mi hna si i anmah caah kan zuar mi si i mah pangpar pakhat na cawk mi kha laksawng na ṭhet bantuk a si anmah caah IGF ZFA nih fangkhat nan kan lak lo timi zong kha van chim ka duh i a donghnak lei zong ah hla request na kan ti lai phungkhat ah sawm nga mah kha phungkhat sawm nga na request mi nu kha amah bak nih sawm nga kha a co timi theih bu te in a thazang rak pe cio hna u timi zong kha van chim ka duh lunglawmnak chim cawk lo ka nei ka bia ka dongter Lunglawmnak tampi kan ngei. Biatawi biaṭha a kan chimpiaktu IZWF Chairman Pu Michael Lombik cungah lunglawmnak tampi kan ngei. Eh atu caan cu Pei eh. Ah, okay, atu cu idol a voikhatnak a kan zuampiaktu dingah mai Thuchin Sung. See. Ka nau zei khua dan na si na kan chim kho ta mama? Ka khua cu Zavung ka si. Zavung pawl kha kan in um. Se thapetu tampi na ngei. Tuzan ah zei hla dah naa zuam lai ti na kan chim kho ngama? Tuzan hla kaa zuam dingmi hi Khrih ah pumkhat kan si timi si lai. A phuahtu ta na kan chim chih kho ngama? A sak ciami ma se dan, hla thar ma se hla hlun.

na sakmi kha mark petu pawl nih zeitindah an ruah timi kha kan vun hal ta hna lai i a hram thawk bik ah ka u Esther Van Hnem Sung na ruahnak na kan chim kho ngam maw? Wow wow wow a tha dih ka tho zong ai ab dih keima zong tha te man ka ngai kha ruala ka tha tung thatchen song perfect mo na tuami a tha tung pakhat te long chim ding ngai a sang mi na saknak zon te ah khan Um, ka zumhnak ah cun tam deuh cun practice le cu ṭhanak deuh zong na tuah kho rila te ka zumh le a van sannak te ah khan tlawmpal te na van i harh deuhnak zong um na aw van cracknak te um le mah pakhat te lawng va soi ding ka theih a dang paoh cu ṭha dih thank you good job Ticu hun sidin van ngai ve hau silo hun is the ruah a sap ning a hmu ning comment tlawmpal van pe ve tu asalo Se ka ngaih bik mi cu sannak zawn te ka si. Na von ṭang deuh bak rua lo te a dang kha cu ka duh dih. A sannak zawn ka ngai ngai ke he. A sannak kha na hnek deuh ah ka duh hnga. Lawm. Cun ku Venus Partimoi. Chachin Sung, wow, na aw that ning cu audition lio te hrim in na aw te hi Laimi hlasa lak ah te nangmah color te phun dang te se nangman na aw bantuk te hi homan in nei lo mo na aw tha tuk e tunai an chim bang khan avun kainak zone te na aw a crack nak te pakhat te um cun avun niam nak zone te ya khan te khat khat le pe tlaih nak tinak zone te kha an vun niam bik nak zone te kha na aw khi pit mah zawn te lawng kha si adang cu tha tuk na aw a vun sang da deuh kai ka hna cun te tha deuh deuh kan uar tuk congratulation kan i lawm hngak an pekmi a tha lei pan khama ko nan hang am ko seh te kha kan i lawm atu cu voihnihnak aa zuam ding kan van sawmnak caan si le hani nih amah duhmi te rak kan sawmpiak sih law si tunai kha nungak na vun sawm na atu he tlangvar sawm an hau ve cang caah pa van ceu

nai hrawng i CRC pawl i ni chuahmi khoi bill sung ni sakmi ka si. A phuah tu cu a phuah tu i Selma Shat Hming su rua. Okay, kan i lawm. Good luck. Good luck.

na khan zong sang na aw zong sang na thiam bak lairam na ti bak khan cun ka hen kan pa le tampi ne kan telpi lairam a rak do biktu atu tiang zong a do biktu akan nun pir imi pulen uk hrim nih lairam timi min chim khan cun arak tuar ve ro lo kate lairam ange zong zul men la da kate kan pa he e atu cho jet le khoma pek na chan kan van kal le apakhat nak a asta van hem sung kan van som lai Ah, van lian ceu a tha bak. A san nak hrim ka cakei tung tai ni cun pha bak la lo kamu. Um, a tha tuk velok la thim na thiam nangma he na o nai lei mi tha den nangma he na o ai tlak bak mi na thim ko pina na la sak mi shishim kha mi nun alom tar tuk mi se van ngei te ka mi lung a tho tar tak la thim na thiam tu cun na mu the lei na o thlen je na thiam tuk phone a timing te avan that do chan zong na o phun tam pina thlen kho sa a tha tuk good job ma ka khan Adang belte khatlei kama a thatnak a tam tuk bantukin a thatlonak pakhat pahnih te ka hmu muizu dah si le cun tlumpal te shirt na o a shiap caan te um tlumpa a flat caan te kha um le mam tupul kha hmailei ah khan tam deuh practice te tuah piak langmang lo te cun a timing tete khi a caan ca tlen a auhnak tete kha pakhat pahnih te a um ka zumnak ah a hla bia le khi performance na focus tuknak ah khin a music khi tlungpal tein a tlol pa ro da ka te ma zong kha si kho chungin na music a timing am han ning tein khan sakho peng izom adang po cha tha tuk thank you good job lom comment akan pek pek tu kan western chunga lunglom nak tampi kan ngai tu chu kan usmi pu cheu hlun sin in comment kan rak ngai nak chance lai A pa nih cu zarh fatin a hlasak ka theihmi si, kei ca cun yu neibi khi si, a ṭha zungzalmi khi si. Atu tan hi zeitluk in a ṭhat chinchin lai ti ka van hmuh i stage performance kha tlawmpal te usa van pe pa i ka uar ngai. A hla a sak ning belte khan voi dangnak hin tlawmpal te a ṭang tuk deuh, a har deuh cu si lo nain thanam deuh in sa seh law ka van duh chin hnga a zeidang cu chim awk ka hngal lo ka ka zoh thla tuk mi si kan i lawm tu cu Venus Martin Moy sining kan van ngaihnak caan si lai Van Ceu Lian tunai an chim ka chim hnga ding an ka chim kan ti cang e a vun thok nak lei deuh te a khan khi voi khat te na au nak um cun Oh si aupa lengmang cun na aw vun shap nak te zong kha mah te kha se hram thok lei a khi vun kai nu kan cun na mut zong kha tha deuh cang rua ka te ma ti khan na performance hrim hi tam tuk ke audition na in khan te tampi na dang a tha chin chin cun na aw zong sa se cun na mut na the mi cung hrim ma khan a tha tuk na feel khawh timi kha ka kei zong nih ka feel khawh ma cun bil sung hla si i mah hla hi ka rak uar ngai mi si ve i atu tan na nang mani nih song chak te na sak cun nangmah na style te na ong style na sak tikah hla dang te style dang zei kan te lai taste dang te te kol hol kan i hlan cun ya ta dang te na kan pek tikah khin a tha khun in ka thai tha tuk ka lom Hello. Nelawm. Si lunglamnak tampi kan ngei. Atu uh, kan puaipi ca hin uh, hika zon in live a kan thlah biak i hi live kan thlah mi hi uh, hi kan hlasak thiam pawl kan uh, an rak lu hlan ta hika zon idol ca lawng a si timi zong kha theiter na kan vun tua ta. E atu cu zuamnak ah kan pe than ko lai i hauda kan au hnga. Avai thumnak atu hi hauda kan au la tin an ruah. Hodah nan duh? Hodah sawmpiak nan duh? Atu cu aw ṭha bakmi Elizabeth kan van sawmnak caan si lai. Si hramtawk tikah na khuami na kan chim kho ngam maw? Zephai ka si. Tuzaan zei hla dah na kan sakpiak la? Kei ka sak dingmi hi ka bawipa ka bawipa na si timi sana. Bawipa na si timi Pathian hla te. A phuahtu na kan chimchi ko ngam hla thar ma se hla hlun. Hla thar si i Emily ngun hlei sung ni sakmi se e a phuahtu Sailo Thang se.

ka bawipa na si ka lawm Siambak si. Thiambak. Kamah nih kan chimi cu santlaih lo ca te judge Paul sinin comment kan rangai hna lai i a hram thok bik ah ka u party mui sinin kan rangai lai. Oh, Elizabeth, na aw ṭha bak si. Cun um, pakhat te te, pakhat te cu um peng ko e. Uh, zeitik si soundtrack in nan sak ca ma si kan thei kho lo ma thei kho lo. Uh, a hram thok lei te khin a time in te khin vut au hnik langmang. mah pakhat te si mu a dang kha cu a ṭha tuk cun pakhat te chim kan duhmi cu zei kan ti lai na hla hi ṭha tuk ko sana tein zuamnak a si caah ti nan hla sakmi cung zong in mipi kha an i nuam ma nuam lo mipi a ngaitu mipi attraction ti na tuah kho ma tuah kho lo timi zong kha biapi ngai te ma ca cun zei kan ti lai hmailei ah cun hlan ah thim tikah mipi a huap kho deuh ding mipi thinlung la kho deuh ding te zong hi i thim law te mah te kha vun chim ka duh adang cu tha tuk ka lawm ka lawm ni dang ah my star sining kan va ngeih ve hna lai ke elizabeth a tha tuk um hlan a sak tika ke na la sak mi hrishima nang ma zong nak kha um ve ti mi zong keima zong na ka feel ko so mood kha a tha tuk te tucun original mah hla he um, ka favorite hla ka uarmi hla laka pakhat se ve le ma na sak mishrum ka kai lunghui tu ka ngai tika khan kai nuam tuk ve cucun original ka thai langmang mi se le asa tu original bantuk se lo ten nang ma na idea te te zong na tel chi mi tampi ka mu so ma ka tha tuk mai lei zong am tuk ten khan am ma ning bak tung sak kho zong tha ma idea te zong sak kho zong ka tha ngai le ma zong a khan a tampi a tha tuk tia ka mu an chim cia bantuk in khan timing te pul kha mam tuk cu technology chan si tikah mam tuk te a cang khomi si tikah khan te a tha lo tiah katin auhter ka si lo in khan asi khawh chung khan a hnu zong khan dawi khawh langmang le zul khawh langmang kha i zuam te lo ti ka du cucun a niam nak te ah khan na o te kha apil ngai tikah khan zei man kan thei kho lo mam tuk te zong ka hmai lei ah cun tha deuh te in tuah cun performance te kha Pathian hla si ko mi chinh le man tuk tikha ka theihthiam tuk ko keimah zong Pathian hla sa mi ka si tikah asinain ka mipi audience ngei mi kan si tikah khan te mipi hna zong kha tam deuh te I can check le vei zong kha van tuah deuh law tikha ka hmuh khawh mi si next ta te tha tuk ka job si kan i lawm tuk hringhren tu cu kan u ceu hlun sin in comment kan rak ngai nak chance lai Elizabeth na dang tha bak se cun na la sak kha pianthar chap khawh sisel ka piangthar chap nga anga ti lo cah khin si ko vai pathian la sakna kha a tha ngai e vai a na la biak ka thei se sai lo ka khan man so so pathian la si cah khin ma chu si theu lai tia ka za di chang ha ma cha chun se na la bia khan na khek na khek deuh bak lo cun vai aniam na ka khan kan hnulei bantuk na sei ro lo ka ti aniam nak ah khan na aw chuak san sai lo eh ma kha ziat asim ha ka ti na soundtrack na ziak lo ma si maw tlawmpal te khe acham bau nak ka thei bantuk aum nan atu na kai no la hin chun ma vial te kha na khu chil di lai te ka zum ma vial kalom lunglawmnak tampi kan nei kan i lawm atu caan cu idol aa zuam dingmi top 3 lawng an si audition ah top tamtuk an rak thim cang hna tu zan ah caan kan nei sul lo tu rong ah top 3 lawng an rak thim hna i mai vial kha idol tu zan ah zuam ding first rong an si an i zuam than te lai cun atu cu kan next program lai kan vocal thluma cang hna lai

kan i lawm tuk hringhran. A pahnihnak aa zuam dingin mai ṭhachin iang kan sawmnak ca si lai. Kan dihlak kutbeng buin sawm hna u sih.

Bangbun lawmhpi hna ko hna usih. Okay. John, first runner up. A kan hmuh piak tu cu hau da chalai te nan ruah.

Okay, cun second run ah bak an ngah piak tu Van Ceu Lian kut bang piak hna usih. Kut bang buin lom pin hna usih. Kan i lom. Atu caan cu fashion lei in kan van kal hna lai i fashion lei in hmak a kan petu kan ulhlun kan van sum le amah nih pakhatnak le pahnihnak le pathumnak rak kan thenh la maw? Tuzan ka thanh lai.

Pakhatnak a kan hmuhpiakmi cu Van Ro Sung. Kut beng buun lawmpi hna usih. Khabakas ko kha bak bak ngah bak phu si.

Tikhan. Oh. Pathumnak cu hena ngun than hem. Bang bu lop in house. Ka deng bu in lawmpi hna usih. Van i, van i chak tak eh. He na ngun ṭhen hem. Kan i lawm, kan i lawm. Nan zapi cungah nan thu ko cang. Atu cu